I fi mae o, Dad. Na, ie, ddim. Rwy'n bwrdd dad sy'n ffili gweld y bore. This is your reminder call. Sy'n bod na ti'n gwed? Mae rhaid fi ddeffro rwsyd ys. Ond dim ond pimp o'r gloch y bore i yw i fan. Yn gen i lot o waith nid yw ys. Blincin menwod. Be? Mae bai o'r oces newyn a'i hyn i gyd yn dy fe? Ffach barni.

Wy'n gobeithio bod reswm gwerth wael y ti Arwel Jones. Na? Codi dyn o'i wely amser yn y bore. Dwi'n ymhofio do. Ngofio be? Bydd Alex yn disgwyl i mi magazines bydd. Ale. O ie, ferch newydd na. Eisiau fe fyny yna. Ei popeth da ti. Dyna. Iesga. Man ar y siop da ti moyn hynna gan? Ie ond ma Alex yn ferch soffistigedig iawn chdi. O ie gwed ti. Wedas. Be sa ti bod yma? Marine biology fe? Ti di codi ngynnar? Dwi eisiau piced i'r siop. Da gyma'r bora? Ia. Oh, paid â deu nhw. Ti jyst eisiau codi twrf o happy achos bod chdi wedi colli dy job. Nacdw. Dwi jyst isio mynd i'r siop. Sa'm pwynt chdi hyfryd yma os di. Ti'n ifanc. Yli. Dwi'n mynd i'r siop i brynu cardyn pen blwydd i dad, oce? Okay?

Wyt ti erioed 'di dangos diddordeb yn y rowndio o'r blaen? Gwn i rhestr i Emma dwi de. A Golden Miles ydi fe na? O so? O reit, o reit, cyrra di mlan, ti sy'n gwybod ore. Haia. Ti'n cyn iawn bore yma? Gei di ddim mwy o gyflog, ti'n bo? Paid â cymryd sylw yno fo. Reit, nawr te, ti'n gwybod le ti'n mynd? Fi siwr. Y peth gorau i wneud yw rhoi'r papurau mwy poblogaidd yn y blaen fan hyn, a rhoi lleia poblogaidd yn y cefen, ti'n gwybod le rwyt ti wedyn ni. Ia, Dad. Diolch. Na i egluro i Emma. Cerwch chi. Cerwch chi'ch gwaith. Na beth yw troedigeth? Ellie. Dy rownd gyntaf di ond e? Ie. A ia chdi yn y car, oce? Okay?

Os awn ni fyny Allt Felin gynta, i gei di warad o ran fwya o'r magazines na. Wedyn, wel, sbia arna ti lusgo'n o gwmpas efo chdi de. Na, well i chdi fynd lawr lôn ganol gynta, wedyn neud Allt Felin, wedyn gynt. Be' diawl ti dda 'ma? Ti 'di ga'l y sac, cofio? Wel, dy faru newch chi, sa fawr o siâp ar hon nac oes, nid tawn Dolig yn gneud un stryd. Ho! O leia fyddai'n gallu cyrradd twll y thyra. Hefo help Roger, ella. O, dos yn ôl.

Go on, rho fo drwy'r drws. Falle ddim jyst ei roi o. Pam mai? Nawn ni gnocio. I ddymunau penblwydd hapus, sa iddo fo'n iawn? Na, well chdi beidio. A chi efo fo. Ah, Luna, mae... Surprise? Uh, pen ble hapus. O, diolch i ti. Diolch. O, diolch ti, Kay. O, dych chi mewn am damod o'r gacan? Mae'n braidd yn fora, dwi'n gwybod lle. Na, dwi ar ganol rownd. Os ymwneud chdi fe rwan? Sori. Wel, diolch i ti am alw. Ac am y cerdyn. Hwyl. Be amdana chdi? Sgyn ti rown hyd? Na. Na, goes rwan. Wel, ti di mewn ta. Gei di ddweud yr hanes wrth i. Be ti'n neud? Sbio'r haiff yma. Dim yn edrych fel bod yna neb adra chwaith. Lle bod nhw'n rhoi des? O, braf ar rai, de. Yn oer Alex, a fyddet ti'n ystyried bod yn gwmni min y parti Calan Gaea? Os felly, byddem yn disgwyl amdanat wrth ddrws y neuadd am hanner wedi saith. Cofion Ari. Su' mae'r ysgol yn mynd efo chdi ta? Boring. O, mae rhaid bod yna un pwnc ti'n licio. Dim rili. Ydy'r uh, logoda na dal gen ti? Hamster dio. Hamster, ie, yeah, siwr iawn. Sori. Bubonic di enw fo. Mae'n andros o annwyl. Byw. Bonig. Ali, um, mae rhaid mi fynd i'n waith rwan. Ti eisiau lift i'r ysgol? Oce. Okay. A diolch yn fawr chi am y gacen. Croeso. Sue, dwi'n mynd! Ti'n tynnu nghoes i. Dw wir i ti. Na beth i nhw. Eirch. Drycha. Llew. Buwch. Sgodyn. Hyd o wyn wnsyn. Y coffinau na beth i nhw gyd lina fach. Ww. Ein orchas de. Falle bod e. Mae fe'n big business nawr ta. Pwy'n y cedigar? Wel dwi os gwisgo fyny'n hwyr. Ia, ma rai chdi gal gwisg ffansi ar noson Calan Gaea. O lle gawn ni ddillad do? O, yr un beth dach chi isio fi ydi bikinis coch. Gech chi fynd fatha cast Baywatch wedyn. Gei ni all dreams washi. Ei, mae'n iawn na chdi mi. Gei di fynd fel wt ti. Hmm, oce, os di o'n. Wel dwi'm yn meddwl bod o'n syniad stupid eniwe. Pam? Os 'di powb 'di gwisgo i fyny, mi neb yn nabod ei gilydd na fydd? Dyna 'di'r syniad i'r lembo. Iawn. Well i mi ga'l crocodile dwi'n meddwl. Gan bo' pawb yn deud bo' gen i geg mor fawr. Hmm. Hiya. O'n i'n meddwl ti fyn 'yn gyda ti. O'n i jyst moyn diolch i ti am y gwahoddiad i'r parti Calan Gaea. O o ia. Wel os yw'r cynnig dal na, licen i dderbyn. Os yw hwnna'n iawn 'da ti. Iawn.